today for market runs eh, we, we wan discuss because ma- eh, eh, eh, info, information reach me or complaint reach me say the youth no dey gree learn handwork again one mm. so you no go see who, who dey sit down for shop mm. then then dem no dey gree learn either sales boy or sales girl dem no dey gree do sales boy or sales girl uh. say the sales boys dem wan fast fast money yahoo yahoo then mm. the sales girls dem dey run dem dey find boys wey get money. Hmm. so dem don complain give me because because e get two people when i work out two of our market women uh. wey get uh, uh, uh, buka uh. na only their and their children die na i dey operate am now all the sales uh. girls and sales girls dey don run say dem no dey do again. wait but wait you sure say those people dey treat them well. yes na they dey treat them well na they say ah. they dey give them food chop because you no see i no see where person go say e dey sick wey dey dey treat am well dey dey give am food chop dey look am yeah. well e no go come do the work. Oh. one say dey oh. pay dem thirty thousand naira a month uh -huh. then they go see shop for the for the restaurant o oh, for the for the buka

She would like to be like them. Okay. So now they make it of them, they go into, you know, doing all this bad things. Yeah. Okay, thank you, madam. Yeah, thank you. We are reading this one for there. This one say good afternoon ratata This na ugochukwu from cyprus That word na true because the youth of these days no dey wan do work again because dem believe say na how long dem go work to fit save the kind money big money wey dem dey eye even here for cyprus nigerian guys and ladies no wan gree work but prefer hook up and yahoo yahoo because the money dey dey drop. Yeah, pick one call. Hey, na because of na all those boys dey no wan work o my small brother na because of that thing na make me come dey the shop the guy wey dey here before last year they got him with three point seven million in account Hmm. and he don build house for him own house

This one na from uh, Surulere, na M form for Surulere. Some shop owners dey complain Mm. say uh, people girls boys no dey gree either learn work or do boys or sales girl or sales girl or sales boy again dem dey run. Okay abeg read this one first. This one say good morning latata my name na Ngozi I'm a worker at a hotel. He say the man get plenty hotel in this Lagos, but na because of 500 or 1000 short as you sell drink finish the man. The the the man he say wetin the man go do? He say no go pay your salary. They say no go pay your salary because of the short of the short of money wey you short. Eh, whether na 500 eh, or na 1000. Na even na one naira short na. No wait first. The, the short na. Wait first. The the girl say

Ah. Uh, but no worry, no worry yourself, no call your name, no fear. I want to ask you some kind of small, small question as regards the business when you they do your booker business. Okay. Okay. Are you there? Yes. I beg you go talk loud and clear so that maybe people for radio hear you because uh, that day when when me and you see you they complain say okay sales girls not the green stay they not agree do sales girl work wetin make you feel say then then they not agree do sales girl work again.

I know one day one day I go start my own. Okay. Nowadays now, if they go work for you, mm. they go use price. They no want think say maybe if you learn that thing, um, you go start am tomorrow. Okay. Then care for money. okay see them that money no pay them now they go comot go dey do asawo work. okay abeg uh, you know say na radio so you, you just coin that name small uh, eh, you know you understand uh, eh, abeg uh, wetin i wan ask uh, how many guests like this you don get when come when run go when no when when when no gree stay how many. i i, I don get pass fifty workers.

na only me dey o and me and my daughter so if your daughter come go school na only you go come dey dey dey dey dey na hold the wetin i go do i don carry my cross now wow okay anyway because you dey that day when when i come when i come buy food when you sell akpu and everything for me you know say we dey talk the talk now say okay make i talk am for radio so many people dey react for radio here now say okay make i kukuma call you make no be like say i dey talk wetin i no know make no be like say i dey form the story. no

They no wan work. Okay, thank you very much, madam. I want to talk about this uh, work of a thing. Some yeah. madam, yeah. now them they cause this issue. Okay. 2009 to, to 2011 when I did with my uncle for Taraba State. Yeah. This woman know they allow me rest. Yeah. I go, na me go do a with, na me go go fetch water, na me go stay for shop, carry market, Taraba, uh, one Kungana market every Saturday.

Mm. Oh, yeah, read this one. This one on top of WhatsApp is say ratata some madams no dey try. Imagine as a married woman I sign fashion work. The initial time was the resumption time wey dem give am before na 9 a.m. go close 5 p.m. for evening. But the madam change am. She change am for the woman say make she dey resume by 7 a.m. and then close by 7 p.m. and she get two children. He say she get two children. Abeg o,